Ada di sipat kaku, kayu putih ngam-ngam, ada nedat ngui duang kudah babi. Peda ada. Peda ada gegetak tudah babi luput banta. Sintak aku duko. Ada di pungga aku pegu tudah tuai. Nyau betengan deka kepung pegu tudah babi. Sigi baka pantap takut. Naka penajam duku penebah sakit mbuah. Duko latuk mak aku ba seladan. Diagih deka dikena ngelampang sereta netak jelu aja. Duku penebas nyamai dikena ngerintih jalai. Duku latuk enda bangat sikal dikena laban tudah ti pandak getak. Geral aku kepung sekali, pala tudah babi. Semuti ulih dikalihka tudah aku babi naka pemesai. Garing-garing meh tudah tuai ba keruang sungai ti mit nadai entu bisi ai iga. Tudung aku ngena daun aping tudah babi begulai enggau pala iya ti udah kepung. Tembu ngaduka babi. Duduk na lama aku. Ngerimbai tudah babi. Panjai runding tudah aku. Berunding Bekeni kami duai jampung mai babi nya legai. Sekali mai sigi enda alih gerinti ai ga mau di tengah laban mayuh kayu rebah. Eh legi berunding baru ga Ku aku bejako kediri. Tungkun aku insap. Nyau aku mupuk ngulu ai sungai mit nya tadi ngiga genting. Sepengudah aku mansa endu aku terejun ari junggul tadi. Bisi genting sepiak kiba ngulu ai. Kira aku. Genting nya sigi nuju pala junggul. Agih ke endur kami dua jampung berantai. Runding aku. Deka madah ke jampung mulai kediri aja. Udah mayuh babi ulih. Enda alah sangking. Luba renjan. Lumba landai ga genting titi aku. Geruguk batu ga nyau bebesai. Memua ke belalai ngada nyengewa. Parai enti mati ku ati ku din. Datai ba sebengkah tingkah ba pengujung genting peda aku nyau baka dinding. Iya ga tinggi engka bisi dua puluh kaki peninggi. Jungu sepiak kanan enggau kiba bela tebiang ga. Akal nadai ga, nyuntai ari pala tingkah endur bepaut niki tingkah. Nadai daya meh aku. Enggai ne enggai nikal baru meh raya pemedih ati maya nya. Udah tebasau awak nika baru nurun genting datai ba ai sungai mit. Beruman aku kilai engka jampung bisi melunggang ngagai aku sepiak kitu ninga letup senapang aku tadi. Empai bangah lama aku udah ngenang tudah jampung. Sium aku bau asap orang idup ke api. Bai iya meh. Buntas nya belunggang sepiak ke tau, ko aku. Bejako kediri. Peda aku mau nala pi urang empu iya. Ari ulu undul aku ninggal ke babi. Tudah jampung enda nemu aku bulih babi semina ninga senapang meletup aja. Tang tudah tuai enda nemu aku nimbak babi. Nadai utai ucek, pia ko aku ne nyek jampung. Sawa siko aja ucek, pia ku jampung. Sekali aku meda seladan tudah tuai nyau penuh laban sawa. Kira mesai jengkalan meh. Lumpung dulu sawa nyau ucek, pedua ngagai seladan aku legai, ko aku. Seraya matak sawa ari dalam seladan tudah jampung. Lumpung ngaja dulu ba perau merutai iya tandu aku ngagai jampung. Enda bulih peng lama kami duai jampung ngelumpung tudah sawa. Bela betengan seladan kami duai laban sawa. Mupuk kami duai ngilik ai. Iya meh datai ba babi ti ditudung aku tadi. Nama nya ucek? Pia ku aku nunjuk ke tugung babi ti ditudung aku ngena daun aping. Berumban tudah tuai ngusai ke daun aping. Enda lama udah nya, ada pisit purus mua orang empu iya. Aku sigi ka enda nemu tadai ucek. Nya aku enda nanya ke utai ditimbak dik. Dik sigi temu aku enda nimbak jelu sengapa maya bisi babi. Beringkuh kitai sebuat laban tu ucek. Pia ku jampung. Nyau duduk tudah nungkun insap Ngerimbai babi. Pala enggau perut aja bai ucek. Babi ulih tua dulu tadi bai pala enggau perut aja meh. Tawas hari baru kitai sebuat berangkut. Pia ku aku seraya ke nepu pala babi dalam seladan. Jampung mai perut babi. Mupuk kami duai begadai-gadai ngilih ai sungai mit. Raya pemerinsa bejalai ba sungai mit nya. Mayuh amat kayu tumbang. Ulih ngupas dulu jalai. Kami duai jampung. Ukai tak berapa kali tetingkap. Ngi jampung. Nadai ulih guna agi tanjut tudah tuai. Nyau ridang magang enda selitan. Carik suah tekait ba apat kayu. Buai sekali tanchut dinya uchak. Chawat aja kena nama mali telanyai tau meh. Ukai nya besai utai ke dilalai ke dinya ku aku nundi tudah jampung. Datai ba indu ai lagi muai iya uchak ku tudah tuai ga. Kira setengah jam meh. Udah ngilik ai sungai mit. Nyau datai ga. Kami duai ba indu sungai. Nuduk ke diri dulu. Kami duai ba kerangan. Nyau ungai nyadi agi asai tulang sepe aku. Raya tulang asai te ucek, asai ke ngai agi kaki nyingkang. Ko aku ngepun ke randau. Enti baka enda ngeruman. Tinduk dulu tua bai aku cak. Saut tudah jampung magu cak. Babi jampat na menawa ente enda dintu. Sayau ya nyeng entut ko aku ga nyaut tudah jampung. Ba ya ucak ngenang ke tulang asai tu meh pia ku tudah tuai. Tembu nginsap. Kami duai pen mupuk bejalai ngilai ai. Datai ba babi ti direndam kami duai ba dalam ungkap. Ngambi pala enggau perut babi nya ga. Amat ta tamit bila seladan kami duai. Meh aku sawa enggau pala babi dui ge. Enggi jampung sawa enggau perut babi dui ko. Jelan iya amat sepek aku ka bebuyak ke gebiak anak patung. Anak ukai orang bangat tegal. Iya meh datai ba kerangan ngetu ga kami duai. Udah nya bejalai baru. Datai ba kerangan sebengkah ngetu baru ga. Baka nya meh kami duai jampung ngenatai kediri ngagai perau. Tulang ga nyau berasai lemi, perut ga nyau rapal. Semadi meh ngenatai kediri ba perau. Datai ba perau urung iya lalu jam lima pagi. Mikai seduai mika sigi udah datai. Para udah digaga ase udah dipanduk seduai iya. Sigi anak menua ulu jarang jugau meda pala babi dua igi ga garing ba kerangan. Pisit mikau seduai mikai ngaru pala. Babi siko nyau ngelung taring, siko da semaut ga taring. Ngintu direk dulu mes duai, udah mansau kijang ulih kami duai mikau tadi. Pia ku tudah mikai. Ngintu direk meh kami duai jampung. Mikai seduai mikal merutik sawak lalu dipanggai ke seduai ba parak begulai enggau kijang. Tembok ngintu diri belelak enda lama, kami sebuat pen berumban ngambi babi. Mikai seduai mikal ngambi babi ba dalam ungkap. Kami dua jampung ngambi babi ba junggur temawai. Ukai te berapa kali ngetu asai sepi aku. Amat te. Nyau enggai agi tulang bejalai. Lebuh maya ngetu, amat te berupai kaki gegetak dipeda. Enti baka tudah kaki nemu bejaku, puas ninga tudah sebana lelak. Kira lalu jam sepuluh pagi, kami dua jampung datai ba perau. Mikai seduai mikal dulu datai laban seduai damping ge mai babi. Nyau ka abih babi ditunu seduai. Ngante netak aja. Aku wada telentang badas ba kerangan ngerimbai perau asai ke diau ba menua serega asai iya ulih galek ba kerangan. Nyau manggai. Jam dua lemai baru kami sebuat tembu ngintu babi. Sepuluh tin panek isi babi dua iko. Ngaum perut iya sebelas tin panek meh babi dua iko nya munya bedau bisi tung baka dia tau agi ngena tin kuih penat iya ke besai nya. Perisi diri tin nya. Stain nya kelia pelaba aku setung chat diatau. Tembu ngintu diri ngalih hari, kami sebuat pen bela rebah ngenat kediri. Au, naka nya dulu ini ngelengka ke tampung tesat nimbak malam tusun ke empat uchoy. Ila ini datai baru nampung ba tusun ke lima. Nya aja ari aku ini maneng kumang jegit endun celegit lijit mit nyumbak kepit anyam pisit turun dua. Ngerejang sumpit lasik pala tembaga laja bejarit ngentak ke kepit kerigai pisit rarah patah tiga. Bye bye.